Ýa öz üstüne bir agyr iş düşse, geňeşli bolar diýipdir. Mamlasynda bir ylym, Kuran, ustad täýin etmede, öwrenmede, hulasa işlerinde geňeşli bolar diýipdir. Musulman adam. Türkmeniň aýtýandyr, geňeşli don gysga bolmaz diýip.

Palan agam, palan inim, palan daýza, men şi işi bas etjek bolýan, ýa şüjre maňa muşkil düşüp du, men näme etsem, näme maňa maslahat berýäň diýmek bir gawy zat, Hudaý-da musulman adam şeýle bolmalydyr diýýä. Ýöne Pygambarymyz oham bir zat aýdypdyr, geňeşme barada. Aý beter dirman aýtýa Resulullah aleýhissalatu wesselam. Pygambarymyz aýdypdyr, Eý jemaatla,

Geňeşilýän adam, Geňeşilýän adam gowy maslahat bermek wezipesidir, emin bolup maslahat bersin, bira oň syryny hiç ýerde aýtmasyn, oň serrini, ogrynça bir zatjyk aýdyp, daýyjan, agamjan, ahunjan, karyjan diýip saňa geňeşýä, Biraz şoň syryny hiç ýerde aýtmaly däl. Birde şoňa özüň şoň ýerinde bolsaň näme ederdiň şony aýtmalyda. Bahylçylyk ara düşmeli däl. Oham pygamberimiz näme diýýär? Wuu ahunjan seň soragyň manda bu zamanda maslahat berseň saňa kellagyr biraz tapylýa. Oham Resulullah näme diýýär? Fe inşa'a eşara we inşa'a sekete. Bir wagt geňeşmäge maslahat bermeseň, Som molla Duruwe jogap berip ýöreme, işgäli ýok diýipdir. Ýöne biderek maslahat aýtma diýipdir. Şoň zererine boljak maslahaty berme diýipdir. Fe in şäe eşara we in şäe sekete. Seň maslahatyňa meň-ä bir aýtjak zadym ýok diýip otursaň-da bolýa. Ýa öz maslahatyňdan gorkýaň, Weh, şu maslahatym dogry düşermi, düşmezmi diýip. Ýa başga zatdan gorkýaň. Fakat şu taýyba, sen maslahaty nämede haýry badygyny bilip duň, şony aýtmasaň-da tarap zerer çekjek bolsa, munda seň wezifäň şony aýtmaly, düşündirmeli. Ine, geňeş barada-a köwüririň.

Birde şu geňeşjek zadyňda ylmy ba bolsunda. Geňeşjek zadyňda ylmy ba bolsun. Bu mahal heý wagty däl. Allah köklese inşallah başga fursatda açyklaryn. Ýöne bu mahal işara edip geçeýin. Kän zenanala öz adamsy barada, öz zindigisi barada naähli adamlara Geňeşmelilä adamlara, ýa ýakyndan, ýa daşdan, ýa hem klasyndan, ýa hem danyşgaýysyndan zenanlara geňeşip, zindigileri dargap gitdi. Zindigileri, belki, dünýeleri-de dargady, ahyratlary-da dargady. Hä, şeýlemi? diýip, ol boýdaş bolany näme? A ýa seň geňeşjek zadyňda ylmy barmy? A ýa sen şu barada geňeşjek bolýaň? Şoň tejribesi barmy? A ýa şol adam Alladan gorkusy barmy? Ine, geňeşjek adamyň ylymly bolmaly, şo barada sadaja mysalyny aýdaýyn. Hezreti Omar halyfa wagtynda nama ýazýarmyşdyk her mantykadaky emirlere, Eý, falany, bir wagt jeň meýdanyna gitseňiz, iki adama geňeşiň. Biri Tuleýha we biri-de Ibni Ma'di Kereb, Fakat jeň meýdanynda geňeşiň, başga zatda şu ikisine geňeşmäň diýenmiş. Fakat jeň meýdanynda şolar nezer bermäge, pikir bermäge, hakyl bermäne ökde. Gören zadyňyzda şu iki nefere geňeşmäň, fakat jeň meýdanynda, savaş meýdanynda geňeşiň diýenmiş. Görünip duran hakyl dälmi meger şu zatla? Görünip duran mana dälmi şu zatla? Gören, dosuň bolanda näme, boýdaşyň bolanda näme, hemotagaň, hemdanyşgaýyň bolanda näme, baryp ýanyna oturyp, tamam zindigisini täriýp edip, o-da, o, sen palan et, sen näme et, nätdiripbäň diýip, o-da öz oňa zerer ýetireýin diýmez-ha, ýöne hakyly çatana, oňa bir zatlar aýt diýýär, o-da şoňa hakylmyka diýip, pahyr zindigisini darga diýýär.